Aled Gwyn Job ar y gair Away with Words. Wel, yn y fideo dwytha, mi o'n i'n sôn ychydig bach am yr epiphanies bach personol sydd wedi dod i ran pobl yn ystod y cyfnod dwytha yma lle da ni wedi cael yn caethiwo i'n cartrefi. Wel heddiw dwi am sôn am ambell sylweddoliad yym lletach efallai sy' 'di dod i'n rhan ni dros yr wythnosa' diwetha'. A natur gwaith ydi'r sylweddoliad hwn. Wel, 'dan ni gyd wedi peidio â gwasanaethu y system, da ni gyd wedi peidio â bod yn weision bach i'r peiriant pres dros y cyfnod diwetha yma. A llawer un ohonon ni, o bosib, wedi mynd i i holi ynghylch natur y gwaith maen nhw'n wneud a gofyn Pa gyfraniad ydw i yn ei wneud mewn difri? Ydy ngwaith i yn yn modloni fi? Ydy o yn rhoi mwyniant a ydy o yn yn nigoni fi? Mae lot fawr o gwestiynau fel hyn yn yn codi yn ystod y cyfnod yma o o o'r tawelwch anarferol 'ma sy' 'di dod i'n bywyda ni gyd yy yndydi? Mi o' 'na arolwg diddorol iawn a gafodd ei gynnal gan y cwmni yy Ipsos Mori yy yn y flwyddyn 2018. Yy sampl fawr o bobl mewn difri, deg mil o bobl ar draws Prydain, yy yn holi pobl am eu gwaith a'u perthynas nhw gyda'u gwaith. A y sampl yn dangos ma' dim ond 14 y cant o bobl oedd yn wirioneddol yy fwynhau 'u gwaith ac yn teimlo bod 'u gwaith nhw yn 'u hysbrydoli nhw, yn 'u hysgogi nhw ac yn 'u cynhyrfu nhw o ddydd i ddydd. Mi o' 'na 34 y cant wedyn o bobl yn rhyw how fodloni hefo'u gwaith, mynd trwy'r mosiwns yy yn fwy na dim hefo'u gwaith. Ond mi oedd 'na 52 y cant o bobl yn yr arolwg yma yn deud eu bod nhw'n casáu eu gwaith. Ffigwr syfrdanol mewn difri. Wel, maen nhw'n deud bod pob argyfwng yn dangos llawer mwy na'r argyfwng ei hun. bod argyfwng yn taflu goleuni llachar iawn ar broblem ddwfn ac enbyd sy'n bodoli yn y gymdeithas yn barod, a'r cwbl mae'r argyfwng yn ei wneud mewn difri ydy dod â hyn i'r wyneb. A mae'n bosib bod yr argyfwng yma wedi taflu goleuni llachar iawn ar natur gwaith a'n perthynas ni hefo gwaith heddiw. Wel, mae yna rhai yn dadlau y dylen ni fod yn defnyddio'r cyfnod dwytha yma i fod yn symud i ffwrdd oddi wrth y syniad yma o bwysigrwydd gwaith yn yn cymdeithas ni, bod ni 'di rhoi llawer iawn gormod o bwyslais ar waith a bod angen symud y ffocws at bethau eraill yn llwyr bellach. Ond dwi'm yn siŵr os fedra i gytuno hefo'r gosodiad hwnna a deud y gwir. Wedi'r cyfl, mae'r gwaith yn ran hanfodol o, o, o bwyda ni. Mae'n rhan o'n hidentiti ni fel unigolion. A does dim modd anwybyddu y ffaith allweddol honno. Ac fel rwy'n sy'n yn credu mewn Cymru annibynnol, wel, does dim modd i i Gymru annibynnol fodoli na ffynnu heblaw fod ganddon ni bobl sydd yn gweithio ac yn creu ac yn talu trethi er mwyn cynnal y math o gymdeithas dan ni isio a'r math o wasanaethau dan ni isio weld yn y Gymru annibynnol yn y dyfodol. Dwi rw feddwl y y gwela ni fflyd o fusnesa bychain newydd yn codi yng Nghymru drost y misoedd diweth- nes- nesa 'ma. Wel, o le ddaw'r busnesa yma, meddach chi? Wel, meddyliwch am hyn. Yn ystod yr wythnosa dwytha, a gyda phobol wedi ca'l yr hamdden a'r llonyddwch yy yn 'u cartrefi, Mae 'na lawer iawn wedi ail-ddarganfod hen sgiliau, hen ddiddordebau efallai sy' 'di mynd yn angof ers blynyddoedd ganddyn nhw. Mae 'na bobl eraill wedyn sydd wedi cael y cyfle i ymchwilio i ddiddordebau efallai sy' 'di bod yn rhyw fyd losgi yy o dan yr wyneb am flynyddoedd ond heb gael y cyfle a heb gael yr hamdden i yy i ddilyn rhain i fyny. Y posibilrwydd cyffrous ydy y gall lawer iawn unigolion ddatblygu'r sgiliau yma, datblygu'r diddordebau yma i fod yn fusnesau bychain dros y cyfnod nesaf yma. Maen nhw'n dweud na uh, micro fusnesau ydy uh, un o uh, ddatblygiadau mwya' amlwg yn y byd economaidd. Ac wrth gwrs, oherwydd bodolaeth y we fyd eang, mae posib i feicrofusnes ar Ynys Môn, er enghraifft, allu cael cynulleidfa helaeth iawn ym mhob rhan o'r byd, os ydy'r busnes honno yn taro deuddeg hefo gwahanol bobl. Felly, da ni wedi cael y cyfle o fod adre a wedi dod yn gyffyrddus iawn ac wedi dod yn, yn, yn, yn bur gyfarwydd hefo'r syniad o fod adre yn ystod y cyfnod diwethaf yma. Mae'n ddigon posib felly y gallan ni gyfuno'r syniad o fod yn adre hefo cychwyn busnesau bach o adre. sydd yn gallu rhoi cynhaliaeth i ni fel unigolion, a sydd hefyd yn gallu rhoi hwb i Gymru fel gwlad, oherwydd mi ydan ni gwir angen mwy o entrepreneuriaeth yng Nghymru. Da ni angen mwy o bobl i fentro, da ni angen mwy o bobl i gymryd risgiau, da ni angen mwy o bobl i fod yn dangos ysbryd arbrofol ac ysbryd um, anogol yn yn yn y maes busnes. Wedi cwbl, beth bynnag ma' rhywun yn 'i yn 'i ddeud am am waith a dylanwad gwaith, ma'n wastad werth cofio'r hen briodyll Cymreig hwnnw, mewn gwaith mae Gwynfyd.